Yoo, mete ahwɛfoɔ atiefoɔ a ɛhwɛ me. Me din ne Nana Abayifoɔ Ɔhene one. No poty. I don't fear any who might be. I reset samba. UK, London, Australia, Canada foɔ a mohwɛ me nyinaa mekyea mo. Sɛ bi bru sɛ bi enya do n'afe aduɔpɔn tsena ase a, nna wɔdze mpaninnsɛm ne nananom atsetse abakɔsɛm na ɛba. Mpaninfoɔ se, Abowa no wɔkɔ n'akyi ansa na ɔpem, na ɔbɛka wo mfe ne senkyerɛw. Sɛ bi bru sɛ bi enya do. Obri kɔmfɔ kɔmfa nɔkye kɔtse aduro firi Dunku Adwokwaae de ba Asanteman mu no, yɛntumi ne ma afie afie, agona wɔntɔn dua ase. Asante Nkae dwumadie no. ɛna yɛbɛkyerɛ onipa bi ɛne wabrabɔ a ɛsɛ sɛ wobɔ no asase so. Obi ka kyerɛ sɛ biribi ne hɔ a ka kyerɛ no sɛm sɛ ɔyɛ kwasea pii. Tie no yie. Ɔbaa kwadwom kɔdi dwa bɛyɛ aduane a ɔna nim deɛ ɔno a ne kunu bɛsɔ n'ani. Ne kunu no nkyerɛɛ no sɛ ɔntɔ wei ntɔ wei, ma ɔnim deɛ ɔbɛyɛ a awaleɛ no a wagye abɔ soɔ no ɛbɛfa. Nti ɔkeka nneɛma si ani a na fa saa na abrabɔ teɛ. Woretie me Nana Abayifoɔ he, mese bɛ yie no mede ma hann, wopɛ bi atɔ a mɛtɔn ama wo, wopɛ tumi ayɛ w'adwuma a ɛnkɔ baabiaa. Mese wohyia me Nana Abayifoɔ hene a awieɛ no aba. Nipa bi a ɔte asaase yi so ɔse ɔte sɛ hwan, medɔ Nyankopɔn tɔn Jessica's. Ɔpɛ sɛ ɔde wo nipadua di agorɔ no, mede ne kra bɛto fɔm. Ɔmampanyin a ɔte Ghana koraa nim sɛ me, mayɛ bi aboa no. MPs, Ministers, wɔn nyinaa nim. Yɛka Ghana sikafo a, Asantehene, Kumasi Magazine, hɔ na ɛwɔ. Magazinefoɔ mpanimfoɔ anya sika sisi adan, bi tɔ dwa de bi hyɛ fam yɛ adeɛ ma. Mese berɛ aduru sɛ yɛde wo kra tena ase bisa deɛ wo kra pɛ. Akyiwadeɛ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ma no na wo nso wohunu yiedie ne nkɔsoɔ. Ɛnka Kwasi Buadu toa yi, Agric Nzemaa toɔ no, ka sika nni ne nan, adɛn nti na ɔnim amanneɛ ne amammerɛ? Sɛ woyɛ aberanteɛ, ababaawa bi, anaa maame panin bi, anaasɛ woyɛ ɔhene bi na wote baabi na nneɛma mfa mma wo a, nɔmba no na ɛgu screen no ase no. Tie no yie. Ɛse nɔmba no, Nana Abayifoɔ Ɔhene a nnipa nyinaa nim me 1. Medɔ Onyankopɔn. Metu sɛ buruburuburuburuburu. Baabi a wopɛ sɛ me ne wo hyia tuo no, sɛ wonyɛ den te sɛ me asuo twaboa susu kyiaboɔ a, woduru m'anim a, mede wo bɛto fam. Medɔ Nyame. Tumi biara nni hɔ a ɛntie sɔfo gyimigyimii biara. Sɛ obi so ɔyɛ sɔfo wɔ na deɛn deɛn mfa he nkɔsi he, wɔn bra aso, awu, tie no yie. Ɛwɔ Hebri mmɔdoma nkuma Nyankopɔn ɔbɔɔ soro ne asase kaa asɛm bi sɛ, Tumi a ɛwɔ asase yi so a ne mo te no, ɔno na nim deɛ mo pɛ ne deɛ mo mpɛ, nti mo nhwɛ saa tumi no yie. Na deɛ ɔne saa tumi no di aseɛ di no yie no, tumi ne ne ho adi kyerɛ no. Obi te hɔ keka nkwaseasɛm sɛ, Heaven, heaven, heaven, heaven wɔ hɔ na school fees wɔ hɔ, ɛsɛ sɛ woyɛ adwuma nya sika, Twerɛ no koraa sɛ woba asase yi so na abɛyɛ adwuma a woannya sika a Nyame adome wo because wo nananom a wɔwuu naano no wɔhunu nyansa yɛ yie nya adwuma wɔasi fie asi dan ntwa nhyia bɛyɛ du ɛmu na mote bɔ bra ɛmma ɛhɔ fie hɔ nyinaa obiara nsii dan da ne kunu aware pa nti ɔkɔ aware yɛ ɔbaayɛ no yɛama no agyapadeɛ wo deɛ na woyɛ wayɛ biribi nti obi nim biribi na ma ne hunu biribi obi wɔ biribi na ma ne nya biribi wo deɛ na wɔ wo ne hwee Ɛno na mekyerɛ wo sɛ, sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ, Wosuro nsuo so ansa wobɛhunu deɛ emu ɔduru a, medɔ Nyankopɔn, medɔ Nyankopɔn, mese sɛn? Mese medɔ Nyankopɔn, Nana Abayifoɔ Hene, mese medɔ Nyankopɔn, sɛ ɔdeɛ ɔde wo so a, na ɔse yareɛ bi da no so, amaneɛ bi da wo so, problem bi te wo so, medɔ Nyame. Wokyina he nkɔ a, frɛ number no a ɛgu aseɛ no. Joe pɛ sika a pɛ so ɔde sika to sika so yɛ adeɛ ma sika ba ne nsam no bi to nyame. Yɛtwe dampa otua dua gyina hɔ bi de nantwie ɛhyɛ fam akata so bi to Onyankopɔn. Hwɛ abrabɔ wei a yɛbɔ no ma menka asɛm kyerɛ wo. Nipa nyinaa hwehwɛ wo sɛ wobɛtena ase ma ade nsapan saa kwasama die bi. Nipa nyinaa hwehwɛ sɛ baabi a waduro no wonyɛ yie. Adɛn ntira? Wo fidua no a wotim no, ɛkame ayɛ sɛ nneɛma bi a efie no mpɛ koraa no, mayɛ akyiwade a ɛbɔɔ m'aka no. Enti fie bi wɔ hɔ a na ankɔtena saa fie no mu a mede Onyankopɔn sɛ saa fidua no a wotim no, wonyɛ yiye da. Nso yiyedie wɔ fie hɔ. Adɛn nti na nnome aka fie no? Sane tete wo wura nananom abusua fie bi a yɛwɔ amanneɛ ne amanneɛ ɛnɛ Roma asɔre bae Pentecost asɔre baeɛ no akyi kyɛ sɛ amanneɛ ɛwɔ fie nyinaa yɛgyae na busa ho sɛ akwasi broni nim sɛ Yesu ba a kɔ Dubai kɔhwɛ adeɛ mese kɔ Dubai tena Ghana ha yɛ Yesu ba Yesu ba mmɔ bra wo mma bebrebe a wawo wɔn sɛ ntwee wode wɔn abɛgu hɔ mpɛ sika a wode bɛhwɛ wo mma na Yesu ba Yesu ba Yesu ba wodi wo mma borɔ firi sɛ agya bi wu a bi te aseɛ nyɛ nokorɛ o. Da a wobɛwuo na wobɛhu sɛ woaha wo mma. Enti wo maame no a wote aseɛ no, ɛsɛ sɛ ɔne me a de nneɛma gu fam yɛ nneɛma a ɛsi nneɛma ho kwan ma yiedie kwan no tumi bie ma wo. Nti na me se, Frɛ me Nana Abayifoɔ Hene. Me, Nana Abayifoɔ Hene, me dɔ Nyankopɔn. Me bɔ ne ba yie ne me ba fa yɛ adwuma nya sika. Wokɔ Central Market a, magye nyinaa wɔ hɔ. Ɛma ɛdi dwa tɔ ntoma akɛseɛ nyinaa, wɔmfrɛ me Guru. Woduru hɔ a, edin a yɛde frɛ me no, yɛfrɛ me Guru, Nana Guru. Ɔma wohu sɛ ɔne Nana Abayifoɔ hene na agorɔ. Ewiase aboafoɔ, ne nyini no a wanyini no yɛ n'abɛmbɛm si n'apampam. Adɛn ntira? Ɛho anyina wɔ ano a na ɛkyerɛ sɛ ɔntumi mfa n'apɛmpɛm so nyɛ biribi. Wowu ne sebɔfoɔ, enti deɛ na ɛbɔ wo ho ban? Maka akyerɛ wo sɛ Yesu no a mote asɔredan mu bɔ ne din no, wɔnkyiri ba yie. Lusifer no a mode bɔne nyinaa kɔsoa no no koraa, ɔtumi kɔ Onyankopɔn nkyɛn ne no kɔdi nkɔmmɔ, gye wo ho paa yɛ saa adwuma no. Ɛkwan no teɛ, ɛkwan no wa, yɛakyerɛ wo deɛ nti a na wɔafa so ama nneɛma aboa wo a woreyɛ dede. Mese, frɛ me Nana Abayifoɔ, medɔ Onyankopɔn. Tie me, mese, Yɛwɔ onipa bi wɔ hɔ a asetena wɔ yɛn asase yi so. Yɛadome no firi awoɔ mu na ɔde baa asase yi so. Enti sika pɛ ɛfrɛ no sika bi ntɔ ne nsa mu da. Yɛwɔ onipa bi wɔ hɔ a asase yi so ɔbaeɛ no, ɔbaa bi yɛ nsɛ so ɔne no tena ɔde ne ho kaa no koraa n'akyiwadeɛ aka no. Enti n'akyi na yɛasi yɛhwɛ na yɛayi musuo ne asiane bi afiri hɔ. Onipa bi wɔ hɔ a before sɛ ɔbɛdi yie abrabɔ wɔ mu no, gye sɛ yɛkyi dwan pa. Odwan fitaa de no hyɛ fam kata no so. Yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a, abrabɔ wei mu no, sɛ wɔbɛdi yie a, gye sɛ yɛtwa aboa mogya de gu botan so yɛ adeɛ ma no. Masa, monim ntra? Yɛabisa Nana Akufo-Addo sɛ before sɛ ɔbɛdi adeɛ no, ɔkɔpɛ adeɛ wɔ Ebenezer hɔ. Monkɔbisa no. Kɔkɔbisa no sɛ before sɛ Nana Akufo-Addo bɛyɛ president in Ghana, Wɔne Nana Abayifoɔ Ɔhene hyiaaeɛ no, ɛdeɛn ntira? Bɛmaa wɔ Tumfoɔ Bɛɛm. Kɔbusa no sɛ, Yɛhyiaa hɔ no, deɛn ntira? Yɛn ne ɛse a yɛyɔ. Yenkaa mo video bi a atwam wei abɛto aba Insha'T'Allah. MPC a mekaa so wɔn bɛ loose nyinaa, wɔn tɔɔ fam sɛ ti. Mese, bɛyie yɛ ade pa. Gyimi gyimi na mpɛ bɛyie. Obi a ɔmpɛ bɛyie biara yɛ gyimifoɔ. Sɔfoɔ bi a ɔpreachi de di bɛyie atɛm, ɔyɛ akuraseni, gyimi gyimi dwonsokuro bo. Metɔ Nyankopɔn 20 seconds. Ka kyerɛ ɔsɔfoɔ no sɛ, Foama foama afofa afofa a wɔn pɛ asɛm nka. Nnipa a wɔatwitwa nnipa de no hyɛ fridge mu, wɔn wɔ ani anka wɔn huni maa yɛkɔkyee nnipa no. Aboa! Yɛn nananom na wɔde nsa guu fam yɛɛ amanneɛ yɛɛ amammerɛ ma yɛhunuu sɛ bɔne bi rekɔ so wɔ Sunyani mfe apem. Sunyani Bisim na nananom adaworoma nneɛma da adi sɛ pefee. Wɔabue Bible mu nso wɔnni hwee. Mese! Akwankyerɛ na wopɛ? Yareɛ bi da wo so, ɔhaw bi da wo so, sɛ wopɛ sika, wopɛ sɛ wo sikasɛm gyina. Menyima lotto number, wagye me, mfrɛ me nka nkyerɛ me lotto number, wabɔ dam, me, menyɛ lotto number, Nana ma me number, medɔ Nyankopɔn, woka saa mɛdɔ me, mese, me deɛ bɛyie na mɛtɔn, Nana Abayifoɔ hene mɛtɔn me bɛyie. Obi a ɔpɛ bɛyie ne bi atɔ biara no, ɛyɛ 20 seconds pɛ, seconds, na mede wo deɛ ama wo na mekɔ me baabi. Wobɛfrɛ Nana number no 0241449884. Nana number no yɛ 0241449884. Dɔ Nyankopɔn. Ka kyerɛ wɔn sɛ, deɛ waso afon afofa afofa no, ɔmfa ntena ne fie akonnwa so. Ma no mfa ntra yɛn, na deɛ yɛahunu no, ɛkyɛn deɛ ɛwɔ wiase.